khakha anupi nih khan a theih pauti caan a hmami ka maw e a vapa ka ai ngai chih ṭhan e anupi se khan ngaihthiam ka hal e anupi nih khan cun a ngaihthiam ko ti lo ṭhen kha duh e khi bantuk dirhmun ke laimi si zo ka phan kho te lai ka phan kho lai lo timi khi chim ko si ve lo cute e khi ti ah khan kami zong an um cang ko men la theih lo ah cun ka thei ve lo ka bantu a chan te ah khan nu nih hin te a ngaihthiam ding sim a si lo an i ṭhen ding ko na ti da zei tin da na hmuh ning si keimah ka hmuh ning ahcun ngaihthiam khawh a si ahkhan cun ngaihthiam ding si ko. Asinain ngaihthiam khawh lo i feeling te naa tlau ahkhan cun zeidah santlai ti. So i ṭhen ahkhan cun a poi ti ka ruat lo. Nain Keica piahnak cu ka ṭhen ko hnga. Tahchun ah ka nupi khi teh ka bantuk ca ka lak ah padang sin ah ka bantuk caan ah va hman si ahkhan cun teh

hi nu hi ti culture ko ei ze rong ah dah ma ti hin nu le pa he kan i den ha ti ka fiang bak lo nu khi chu kan lung sau deuh ko rua midang midang arok ya arok khomi arok mi ten ha khi sar kho kan i zuam chu te tam deuh nu chu eh a cheu nu zong chu a kho bak lo ti mi chu an um ve han ta phopian ko hen te zei khi da phopian si ta chun na ga pasal na ngei na hei ngei ngai na va pa ni khan na ni um lio ko zong azai te chan nam han khat lio kan te nu dang he khan cha khe ku peng nai se snapchat se chun tu instagram facebook zong te cha khe ku peng nai se ke pho pian se mana mit hua um mirang ni chun emotional cheating am te so psychologically yes cheating pakhat se ko arwang chu ze ronga da keima nu pi ko um ko mi ze ronga da nudang he biaruah na herh asinatein i komh dan zong cu aa dang cio i mu ki a hoi kom cia hoi kom ki thing va sia kan na da romantic lei me te atu hoi kom lei romantic a chun zeda what's the point maka chu emotional cheating bak se chang me lai mi tam pi lai mi ka hei ti sorry minung tam pi chu Pakhat le pakhat zei kan tilo cu va ih ṭi hei te, va vai hnam hei te. mah bantuk lawng khi phawhpinak kan ruah nan a si lo. Khi nungak dang he vai chawnh le zei kan tila chikhat te mit i ṭhial zong khi chikhat te si zong ah khi emotional cheating si pakhat. Mah pawl khi tah na ngaithiam ko lai ma?

asinaten a donghnak ah khin cun feeling zong khi a rawk ti ve cu ti a tha tuk mi te ngai thiam chu na tin te chang kho mi chu a ka ngai thiam ro tin te repeat as atu a than kho lo mo ki ma ke ma repeat ka chu ma le ma re ve hau chu oi zai zat ke da na gai thiam la ji ti sia chal A minung nawl si. A chommi minung nawl ka rak a chommi minung nawl ma si lo ah. A si lo ka darling nawl si le cu. Aha ya ya. Ma cu. Okay. Hi a bon lo takmi na sorry. Sorry my choice of word natin a bon lo tukmi na pa si kan cun no. Natin hi pai cu khi um mifel a si a zia zong ṭha ko. Cun a ka dawt taktak ko ti kaa theih ko i chikkhat te ah khi mipa ram ka ngeih sual ahkhan cun ka ngaihthiam khawh ko la. Asinain repeat voikhat voihnih voithum a vun si cun nai a si kho ti lo. A cuti siam mah kan i dan ciamnak si ko rua ka te. Tuni bia kan i ruahmi vialte lakah kei cu khi cu ka ca khan cun okay ṭhen ko seh ai le lam lam dang khi maw pial ko seh ti khin ka ti ko hnga. Mipa ram ka ngeih si ahkhan cun. Si e. Um, natin atu cu kum le khua zong ne ngai ve mu. Atu hin cun darling su so si atu hin na ma mun tu achana khan cun ha no no no no no. Next. Ruang cu caan ka ngei lo. Okay, kum khua ne ngai ve na ti zuwa te se lo. Ia teenager liwa khan cun Okay eso mah lio ah khin cun mu caan zong sau deuh kan ngei mah cun I don't know tahchun ah atu ah khan teh pasal ngei lo na va pa nih khan nu dang sinah khan cam va hmang se chikat te te khakha na thei nga e khakha ngaih thiam khan hal nga khakha na ngaih thiam kho lai ma ngaih thiam kho lo asilo ah ama hai che kan i thena tha ko na ti lai da Ngaihthiam khawh kaa zuam le ka ngaihthiam khawh lo hnu i ka feeling tlau tu ahkhan cun ka phiat ko la. Zeitluk a ka dawt ko zongah. An dawt ko ahcun an dawt ko zongah cun a vei hnga lo cu midang sin ahcun na hnemhnak cu kawl hnga lo cu. Si lo. Mah cu si ve ti. Dawtnak timi hi ka fiang lo. Natein okay chikhat te ka vun chim ta lo maw mei cu talawk tha lo lo. Natein Nai ti fri. Yeah. ate tu zo na ka chim na ka chim ko te nu le pa kan khat ko a se ti lai thlai dan om tuk ding silong na ti chu ah ma kha chu am han nak te te um chu okay na chim du la so gender equality ka ti mi ka chu am han nak te um em bana bia okay ma kha chu te nang ma he ai nang ma he ai tlak tik lo khana am han nak ka that na te e nang ma na ru amin na pom ning ka te ai khah lo ah kha cu ma a hmaan lo. Keimah na na na no.